Ojeheróva ñemongeta tavaguándi, osẽa a través de la frecuencia de la noventa y cinco punto cinco Radio Popular Canindeju. Omyakã ko programación el agrónomo Adilio Ortiz González, Funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería para la Dirección de Extensión Agraria Canindeyu. Kuáko aravópe táva Kuruguatýpe jaguereko veintidós grados centígrados. He'i ñandéve hína ikatuha og̃uahẽ veintitrés grados centígradospe La temperatura máxima. Kuáko aravópe jaguereko veintidós grados centígrados. Temperatura mínima este día g̃uarã he'i oguejytaha ocho grados centígradospe. Peteĩ variación más o menos de quince grados más o menos para abajo. Entonce, por lo menos epytũmby rupi ja tiempo ro'ysãtava hína según pronóstico del tiempo. Ndajaguerekoiete previsión de lluvia hína. Tiempo ro'y avei ko'ẽrõ ikatu jey oguejy hína nueve grados centígrados peve. Ñande ára reko ikatu iñambue jey, omboykue jey ñandéve hína día domingo, lunes, martes, miércoles de la próxima semana-pe oĩ hína probabilidades jaguereko jeýva porã táva Kuruguatýre. Entonces domingo, lunes, martes, miércoles jaguereko hína probabilidades de lluvia Tavakuru guatýpe prácticamente ojedespedíta ko mes hína con, con mucha lluvia, ko mes de la, del inicio de la estación primaveral. Y bueno, ya guerekó habilitadísimo número de teléfono de la radio, ha'éa hína.

Transmisión al aire ha ikatu hag̃uáicha ñag̃uahẽ jahao mayor cantidad de audiencia-pe. El 12 de octubre ñande radio okumpli dieciocho años de salida al aire. Péicha rã jagueru hag̃ua hína mandu'ápe los miembros del Consejo Administrativo de la Radio, Comisión de Apoyo de la Radio, ohayhu porãva ñande rrádio añetéma voi hína pórke oĩma en circulación gran sorteo, sorteo, Ikatu hag̃uáicha hína ñasolventa ciertos gastos de sostenibilidad de nuestra radio. La sorteo jejapóta hína el doce de octubre, ko omyakã hína ko'ã programación jagueru hag̃ua mandu'ápe los dieciocho años de Radio Popular Canindeyú oguereko peteĩ programación A partir de las nueve de la mañana ha upéva upe espacio jaipurúta hína jajapo hag̃ua la sorteo. Avei para sostenibilidad de la radio jaguereko hína peteĩ Peteĩ alcancía ikatu ag̃uáicha jadeposita hína este día doctor Cleto Jiménez oñembojáma aguijemanto doctor ha'e agroveterinaria San Miguel Yara hína omog̃uahẽkuri la ijaportemi avei ja ohóma alcancía-pe ikatu ag̃uáicha avei ñambopyenda jahávo ñande funcionabilidad de la radio Avei jaguereko heta gásto oĩ personál oopera ñandéve ñande rrádio, oĩ mantenimiéntos del equípo, de las construcciones, água, lús, internet, por lo tánto ñañomboguapopárõ hese mante ñamopyenda porãta jahávo ñande rrádio popular Canindeju.

Rombohetákuri delegasión de delegasión representantes del Comité Fruti-Hortícola de Araujokue, de Araujokue ikatu hag̃uáicha

específicamente en el mercado de abasto. Rosẽkuri táva Kuruguatýipe la una de la tarde rupi rog̃uahẽ más o menos las cuatro y media rupi San Lorenzo-pe, las once de la noche rupi Roku'e ha roipykúi roho mercado de abasto-pe oĩ peteĩ bloque destinado a grupos organizados de pequeños productores, ha'éva hína Secoproa, péva héra la bloque, ikatu hag̃uáicha ñande productores frutihortícolas-kuéra oikuaa mba'eichaitépa ofunciona pe bloques.

ha ha'ékuri peteĩ viáhe muy fructífero amoite ha'ekuéra ohasáva pórke ohecha mba'éichapa oñempia'ã ñande rapicha paraguayokuéra hína ñane retã tuicha javevégui ogueru oiprodusionmi hína ohepyme'ẽ hag̃ua déntro del merkádo de abásto, espesífikamente déntro del blóke de Ecoproa. administrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pe aña amplia ve'imi hag̃ua jahávo hína mba'épa jahecha, mba'e oportunidades-pa jareko pe ape bloque-pe. Jasegíta ñañe'ẽ porque peteĩ experiencia muy buena ha jaguerekóva interés otras organizaciones avei tekotevẽ jaku'e ha jaha jaheka avei mercado. ha otros rubros avei alternativos ikatu jajepyme'ẽ avei hína en el mercado de abasto ha ñandete grupo organizado hi'ã jaha avei ja ocupa peteĩ bloque dentro de Secoproa ha'éa hína peteĩ espacio administrado por el por funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería ikatu hag̃uáicha oakompaña la párte komersiál de los pekéños produktores organisádos. Mba'épa réita Abel Benítez ñahendu polka paraguaya upéi jasegi hag̃ua ñemongetave.

Ñañomomaitei hína ñande Rrádio Popular Canindeyũ okumplitaha dieciocho áños de salida al áire. Upéva rehegua peteĩ rrífa japrepara hína jamoĩma voi en circulación. Ñamombe'umína ojupe mba'épa la prémio jaguerekóva hína. Primer prémio, seiscientos mil guaraníes en efectivo. Aigustoitérake upe mitã Santiágope ñañeka'ama oĩ. Abélpe nañakomidamo'ãi aja. Ndaijái, ndaijái ipedído. Entonce primer premio seiscientos mil guarani ave Santiago ndipe aja rorreglamentáma oĩ ave ndoikemy'ãi la equípope. Segundo premio doscientos cincuenta mil guarani en efectivo. Tercer premio una olla a presión y una conservadora. Cuarto premio, un termo forrado con guampa para tereré. Quinto premio, vale de compra por 100 mil guaraníes. Ropería Dos Hermanas vea o sedeco orden de compra. Sexto premio, Sorprésa! Péva katu odona arte madéra Rubén. Ombokatupyry kóva ko emprendimiénto ha ojatyko kon algúnos apórtes Húnta de Sanetaneamiénto de Kuruguaty. Avei Asosiasión de Húntas de Saneamiénto de Kanindeju, zóna oéste.

Ha avei gráfica El Progreso ha'e ko'ã ko talonario de sorteo jajapo hag̃ua odeskonta cincuenta por ciento del costo real ha pe cincuenta por ciento oaporta gráfica El Progreso aguiémante gráfica El Progreso ojesorteáta hína el doce de octubre a las once horas. Radio noventa y cinco punto cinco FM Radio Popular Canindeyu rupive. Ko'ã premio millonario oĩango cinco mil guaranínte la precio del talonario, así que el que no compra no gana. Allá a ver. Ojoguárõ lo mitã kóva ikatu hag̃uáicha fabuloso premio ñande día de suérteno hína ñanohẽ. Entonce kóva ko sorteo ojejapóta el 12 de octubre a las 11 horas por Radio Popular Canindeyu. Péicha avei ñande alcancía de aporte voluntario, péa ja'avríta el dieciséis posiblemente hína, porque el dieciséis la ñande encuentro-ta ko'ápe hína, ikatu hag̃uáicha ñakomparti oñondivepa. Doctor Cleto Jiménez la primera persona jaoúma voi japortemíreve. No, che ndaikuaái mboýva ndahecháivo ko opoi pype. Oa oposión g̃uarã tei un puño opoi péro hogue verde acha che. Pe posiblemente tei un puño de cien mil. Oĩ habilitado alcancía ápe oúva oaporta che para la sostenibilidad de la radio, ja oĩetémavai hína el dieciséis Domingo dieciséis ya abríta pórke pévape oĩta hína heta vesinokuéra, tapichakuéra, artistas exclusivos, adhesiones de todo tipo. Ha comunidaguakuéra ohecha hag̃ua upe moméntope jaabríta ñande alcancía jaikuaa hag̃ua la aporte de la, de los que aman realmente Radio Popular Canindeyú. Ko semana guive jaguereko avei ñande programa Ñemongeta Tavagua ndiopa rire, jaguerekóma avei peteĩ espacio de noticias con el compañero Luis Estigarribia piko ha'e la héra, a ver, Luis Estigarribia, ha'e peteĩ programación con muchas informaciones Resumen de noticias, resumen de noticia omoañete ñandéve Luis Estigarribia a partir de las cuatro de la tarde, cuatro y cinco umi oñepyrũ jevy con las cuatro hasta las cinco, las cuatro hasta las cinco ja'e la iprogramación. Ha péicha ajapo programa porã porã a través de Radio Popular Canindeyu ñañepyrũ las cuatro de la mañana ñamoñepyrũ ñande programa a ver. Pépe eiko oike nde ndive voi oñepyrũ la programa kay'uhuave aja. Kay'uhápe ajaja a las cuatro de la mañana Abel, polka paraguaya, algunas informaciones, igustoitei la ka'aymi ñande pópe jajapysakáma hína Radio Popular Canindeyúre, ha upérupi avei la polka porã ñanemba'e teetea. Este día pyhareve avei jaguerekókuri ko'ápe en la emisora ya eso es en el estudio omoañete ñande programación hína kuri tapicha katupyry avei Don Sindulfo Vasili Péicha avei don Juvencio Miranda, Remigio Ríos, aguyjémante peẽme jajúre ñañekarama avei Pujoe 95.5-re ha ñamoañete programación ikatu hag̃uáicha ñamombe'u jasocialisa mba'e tembiapópa ojejapo aveíne dentro de la sostenibilidad de la radio. Upéicha avei Radio Popular Canindeyu opresenta algunos requerimientos administrativos Conatel-pe, otro gasto pya'e pya'e jajapo avei kuri peteĩ seiscientos cincuenta mil guaraníes, porque la requerimiento ko'ág̃a enterovetéa Oĩva Consejo de la Radio-pe opresentárõ documento totalmente autenticado Conatel-pe, ha upéva todos los pedidos oñemoañete jey hína anítei Conatel ahí ya descuida ha pechahái ou ocrea ñandéve problema de corte mba'éti ha ombotapere mba'e ñandehegui Radio Popular Canindeyu, entonces avei peteĩ seiscientos cincuenta mil guaraníes

Ja, en una polka paraguaya, a ver, ja estudia mandu'ápe avei hína victoria de Curupa'yty peteĩ fecha histórica he'i hína veintidós de, veintidós de septiembre. Ñahendu polka, polka ha locro.

Ave Abel por lo méno oimo'ã oĩ sala de báilepe mba'e, pórke oanimaitei chéve. Mba'éicha héra ñande grúpo Onda, Onda Bohemia, Villarrica? Nuévo grúpo aína. Katupyry hikuái nai, muy, muy animado. Ivuéno, Ñamombe'uve ojupe jahávo hína mba'épa ótro tembiapo rojapókuri roviahárõ guare. Productores hortifrutícola de Araujokue guakuéra ndive, una vez que rotermina la recorrida por Secoproa, Pe bloque de pequeños productores roho ropytu'uimi ha upéi las siete de la mañana roku'e jeýma roho Ciudad de Areguápe rovisita peteĩ industria ojejapohápe dulces de batata, extracto de tomate, Oye, péro kon una kantida limitáda ja'e chupe pórke práktikamente la ivénta anivél lokál. Ha ñande jaikuaaháicha hína ñande merkádo lokál ningo ndaha'éi la tuichaitereia. Oñatende la delegación de Canindeyú, especialmente de Curuguaty la delegación kuri oñatende oĩ el propio dueño de la empresa industrial oñatende ha ohechakapaite la equipamiento ohechaka la proceso de Proceso de producción, proceso de aprovechamiento, las parcelas productivas, heta frutilla oreko por lo menos peteĩ dos a tres hectáreas de frutilla umi oaprovechapaite ha'ekuéra porque oguerekoi la industria de oelabora hag̃ua dulces A partir de frutilla upéicha avei oguereko ha'ekuéra pe cámara enfriadora ovende hag̃ua avei péicha producción entonces noñehundi guasúi chuguikuéra. Oñeporandu chupe pe karai empresario-pe mba'érepa la siendo que areguápe heta pequeños productores de frutilla oĩ. Ndojoguáinte la productores de los vecinos ni ha he'i de que primeros tiempo upéicha ojapo hague oĩ momentos la precio ojupi ha ohepy me'ẽha jey fuera de la empresa tapicha productor-kuéra. Ha ñande jaikuaa hína de ke la industria oelavorárõ peteĩ producto ha omboyy al mercado, la iprecio ha'ekuéra ndaha'éi la ovaria de acuerdo al precio oĩva la campo-pe, sino ha'ekuéra la iestilo de empresa ha'e opaga peteĩ precio ikatu hag̃uáicha upe ári ofija avei la precio para los productos elaborados. Ha umi rupi og̃uahẽ peteĩ moménto ra'e tapichakuéra ohepyme'ẽvánte pe hóga rupi pórke oĩ ohóva ótro ládo la opaga mehór présio, ofaltáta la matéria príma ha Og̃uahẽ peteĩ momento oho gueru Chile-i la materia prima ha'eha la frutilla, siendo que ha'e capital de frutilla hína, pero oĩ la mejores precios ha ñane gentekuéra oaprovecha upéva. Entonces ha'e oabastece la ipropio mercado hoy día ha heta veces oñepresentama otros fenómenos avei a los pequeños productores upérupi Pórke ha'e oabasteséma la iproduksión de frutilla ha tapichakuéra avese hemby chugui ha ja ndoikatuvéma jey omba'evende la emprésa-ni. Péicha avei ñemongetaha rupi oñemombe'u avei chupe ñañepyrũha hína ñapromosiona jety.

Ha he'i la industrial kuri, jaguerahakami hag̃ua chupe kuéra la empresa pe hay o lado la ñande muestra de batata de jety, ikatu hag̃uáicha o determina ñande la calidad en la producción de dulce. Ha rog̃uahẽ hína rogueraheka tódo chupe, rokonsegíta hína umi kompañéro del Instituto Paraguayo de Tecnología Agrarioguakuéra ningo rokonsegíta teĩ a cinco kilo de variedades, por cada variedad, cuatro variedad ñande reñointrodusíva hína jety ko'ág̃a. Ha upe ári sobre las cuatro variedades jahecha hag̃ua máva la orekovéva la valor industrial, máva la ojeprestavéva para dulce. Ha upe ári jaguereko la resultado, entonces ñapromociona hag̃ua la variedad de batata Jaguerekórõ interés ñag̃uahẽ la empresa-pe, entonces jajafortalece-ma upéva pe variedad oservíta para la industria. Ha péva nda'ivai porque la pionero, la primera apertura de repente ojapóta hína a nivel nacional con tema de jety, entonces ha'éta hína el departamento de Canindeyu. Entonces ã trabajo, ã viaje ã muy fructífero, Ha heta vece iñimportánte ñasẽmimi ñande rógay ha ñaakompaña los diferentes escenarios oguerekóva la cadena productiva. Entonces pévape hetaiterei mba'e porã nuevas experiencias ogueru los compañeros de Araujokue ha ore aveitei niko háicha rovy'aiterei porque jaha hína hese por buen camino. Y bueno, ave semáforo ohechakáma ese de luz roja, A ver rejogueitei la semáforo vece, luz roja. Bueno, entonces japyta a ruvi este día ára ha Ñandejára ha Tupãsy he'íma guive neĩ ñaĩjeýta ñondive ko'ẽrõ a partir de las tres de la tarde hasta las cuatro de la tarde. Muchas gracias y buenas tardes.